Wednesday Crime Special thirtu te chibai vek ule kum sang hni pakua November thla khan Las Vegas chim chak lam mil som nga zeta hla Las Vegas thla ler an tih mai hmuna chuan thing rem pakhat cement a char beh tlat char ania chu thing rem chu hon ani meu chuan a chunga ther red puan le blanket chha taka tuam hmeichhe lainat awm tak pakhat alu le a ngawng tape a ve kual ruang chu char ania Rang taka police te hriat tir zui a ni a. Zir chian tur a lak a ni ta a ni. Kar lovah medical report a lo chhuak ta a, chu ruang line a tawm tak chu kum sanghnih sawm pakua May thlaah Las Vegas Police Station-a mibo report a unau pa in a theh luh. Police te na hun eng emaw chen an lo zawn ruk tawh, Esmeralda Gonzalez a ni tih hriat chhuah a ni ta a ni. Report atanga a lan danin Esmeralda Gonzalez taksa ah chuan sawisakna hnuhma hmuh tur a tam hle a, tin a thisen ah chuan damdawi chi khat, swimming pool tih thianghlim nana an hman thin chu chiu luh a nih thu tarlan a ni bawk a. Esmeralda Gonzalez hi Mexican nula kum sawmhnih pali a upa puitling fim chang thin a ni a. Tin social media a thlalak thenkhat tarlan te chuan mipa tam tak mit a la rang hle a, follower pawh rei lo te chungin an pung chak hle nghe nghe a ni. A bo thu report a nih hma hian a eizawnna avangin mi thenkhat te chuan social media kaltlang vek hian deu sawhna, Hrialna leh vauna nen an lo um zui ve bawk a, tin, a chenna kiang hnai vela chiang ve te chuan an selna leh an thinhrikna chu insum kar lem lovin an lantir fo thin a. Hengte avang hian Gonzalez-i hian depression leh thil dang vangin rilru lam doctor te pawh a lo rawn ve zak zak tawh thin a ni. Gonzalez-i ruang chhar a nih atangin Metropolitan Police te chuan investigation an kalpui zel a. A bo thur report anih laia thu an lo zawh fiah tawh. Gonzalez i hmu hnuhnung ber tu nia an sawi te pawh chu thu an zawt fiah a nawn leh a, mahse hmasawnna erawh a awm lem lo thung. Police te chuan Gonzalez i inchhung leh a vel te chu uluk leh zualin an zir chiang ta zel a. Vanneih thlak takin Gonzalez i chenna in lehlamah chuan cctv camera a invuah a ni tih chu an hre chhuak ta hlauh a.

Online in cement thahnem tawk tak a chah a, a chenna hmunah deliver a ni a. Tin, bungraw phur truck U-Haul chhunga thingrem lian tak an thian ho an hlang lut lai chu CCTV camera atangin Police te chuan an hmu chhuak a. Tichuan, Las Vegas Police te chuan a rang a rangin Christopher Prestipino leh Cassandra Garrett leh a bialpa te chu Esmeralda Gonzalez rawng taka thah leh a ruangthawnbo thu-ah an man zui ta a ni. Tichuan, police ten an miman te thu an zawh fiahna atangin Esmeralda Gonzalez i puitling fim a a che tla lai vel chilthli tla duah duah a lo thlir thintu Christopher Prestipino chuan a thenawm nu che vel chu hun rei taka ta tawh a lo chik ru fo thin a. Mahse, Gonzalez i chu a hna vanga a buai em avangin inah a awm tam ngai lo va, tin ina a awm ve chhun pawhin amah ngaihsak em em tu a unau pa chuan a tlawh awl ngai hek lo va. Mahse, zan khat chu Esmeralda Gonzalez hi chuan amah enthla rengtu an awm tih hre hauh loin zan tlai tawh lamah a in lam panin a haw a, a inchhung a lut hman ṭep tiin a ṭhenawm pa, Christopher Prestipino chu thawmhria a rawn tho ni awm takin an veranda velah chuan a zimar ve ṭalh ṭalh a. Tichuan, Christopher chuan eng emaw inpuiah Gonzalez-i chu a sawm a, ani pawh chuan chutia a thenawm paina a sawmna chu rinhlelhna nei lem lo chuan Yes nan a lu a lo bu zauh a. Tichuan, pindan thuahriat lamah chuan an inzui lut ve ta a ni. Christopher-a chuan chutia hun rei tak a lo mit thla thin hmeichhia ngei maiina ama duhthlanna a a inchhung a rawn pen lut chu engmah ti lova chhuahtir leh a tum hauh lo. A suangtuahna ram tihpui tlin ngei tumin a veh thlem ṭan ta a, a hrai ruih te te hnuah pawng sual tumin a che zui ta a ni. Mahse, Gonzalez chuan a ṭhenawm pa mutpui chu a lo duh bik hauh lo, theihtawpin a lo ṭang let ve a. Mahse, hetih lai hian Christopher Prestipino a roommate Cassandra Guerretti leh a bialpa chu rawn inrawlh vein Gonzalez-i chu an duhdanin an sawngbawl zui ta a ni. Tichuan an duh an hmuh hnuah Esmeralda Gonzalez Ica chu hup ngei a ngai dawn tih an hria a, swimming pool tih thianghlim nana an hman thin chemical chi khat chu syringe hmangin Gonzalez-i thisenah chuan an chir lut ta a. Karlova chu tur hnathawh chu tuar lovin a thi zui ta a ni. Tichuan, Christopher leh a roommate te chuan Gonzalez-i ruang a rim a chhuah mai loh nana uluk taka an tuam phui. Thingrem chhunga an kalh khum hnu a, cement hmanga an charh chhuah leh thlap chu dah that tumin U-Haul truck ah chuan an hlang lut a. Tichuan, thla leh ram dai mi tlawh pawh zen zen lohna hmunah chuan an va paih ta a ni. Tunah hian heng thil tisualtute hi man an ni a. An thil sual tih rapthlak tak avanga thiam loh chantir an nih hun tur. Court rorelna nghakin Las Vegas tan in pakhata hun leh ni te an chhiar ve mek a ni. Ole, thlirtu te, in zavai chunga lawm thu ka sawi a, in support na te, in fuihna, fakna leh thahnem min ngaihpui na te hian phurna nasa zawk min pe a ni tih kha min hriat sak leh ula. Chuan ka video te min lo thlir sak leh ziah turin ka sawm nghal bawk che u aw, ka lawm e.